ئەگەر بە CMD یش کەی یانی بە شاشە ڕەشەکی کۆمپیوتەر ئەوا بە سکانەر یش ئەکەی وە ئەگەر بە گرافیکس یش کەی بە جێ ئۆپشن یش ئەکەی یاخۆ بە تێکس فیڵد یان بەو شتانە بەڵام ئێمە ئیش لەسەر شاشە ڕەشەکە ئەکەین جارێ بۆیە سکانەر بەکارێنین کلاسی سکانەر ئەوین سکانەر سکانەر تا خۆی لەسەرەوە ئیمپۆرتی کرد بەڵی ئیمپۆرتی جاوا دۆت یوتیل دۆت سکانەر ئەگەر تێکس با دووانە بەکاربێنی سکانەر ئێمە ناوێنی ئینپوت سانە بە نیو سکانەر ئەمە ئۆبجێکتە ئەمیش پرمتڤە هین نۆن پرمتڤە لێرەیە پارامیتەرێکی بۆ نێرین ئەڵین سیستم دۆت ئین کە ئەمە سەر بە داخلکردنی داتە ئەم سیستم دۆت ئینە ئەجا ئەگەر بمانەوێ ئێمە ئینتیجەرێک داخلکەین ئەڵین ئینپوت

یەکسانە بە ئەجا ئەبێ خۆمان ئێمە بە یوزەر بڵین کاتێکەشە داخڵەکە ئەگینا یوزەر نازانێ ساڵین ژمارەی یەکەم داخڵ بکە لێرە ئەڵین ژمارەی دووەم داخڵ بکە ئەگەر ێستا ڕەنیکەین ئەڵێ ژمارە یەکەم داخڵ بکە چوار ئەگەر بمەندڵی ژمارەی دووەم ئەوسێ کاتە حەب سە ئێمە میشەمان هەیە کۆیە کاتەوە ئەگەر ئێمە بمانەوێ ئەم کۆکردنەوە کۆکردنەوە و کەڕەت و هەموو شتەکانی شتەکان بکەین لە بەکارانانی یەک بەرنامە لە جیاتیەوەی سێ چوارجار بنووسم سەم یەکسانە بە نەمی یەک زایدی نەمی دوو ئاوا ئەو شتانە ئەمە ناوە نێم یەکەم شت ناوێ نێم بە ئەنجام ئەجا لێراڵین ئەنجام بۆیە ناوم ناو بۆی ناوەکەم لەگەڵ ئیشەکەمان بێ ئەجا یەکەم جار بەباستی سوچکەیسکە سوچکەیس

چۆیس ئەمە یکەین بە سترینگ یەکسانە بە سکانەرێکی گە دروست دەکەین ئەبێ سکانەر کاتێکە دروستیەکەی هەریەکە و علاقی هەبێ بەسەر یەک داتا تایپێکەوە ئینپوتی سترینگ یەکسانە بە نیو سکانەر سیستم

برێک ئەم کەیسە کۆپی کەم و بۆی شەکەمان ئاسان بێت چەند کەیسە یا کەڕەتمانەیە دوای کەڕەت مۆدیۆلمانەیە دوای مۆدیۆلیش بکەین

پێش ئەوەی چۆیسەکەی بکا کابرا ئەبێ پێی بڵێین کە شتێک هەڵبژێرێ چۆن پێ ئەڵێین ئەڵێین چوز یان ئەڵێین یەکێک لەم لەمانە هەڵبژێرە هەڵبژێرە لەوانە چی چین کەڕەتە دابەشە

لە کۆکردنەوەکە چیەکەین ئەڵێن ئەنجام یەکسانە بە نۆمی یەک زایدی نۆمی دوو لە دابەشەکە ئەڵێن چی نۆمی یەک دابەشی نمیدی ئەنجامان شێوە ئەڵێ ئەنجام یەکسانە بەوە سەیدا کۆپیانەکەم لەمانە کەڕەتە ئانا کەڕەتە ژیانە ناوس بەڵام سا کاتێکە دابەشەکەی لە دابەش ئاخەلە لێگەیە ناوی دیڤایدد بای زیرۆیە ئەگەر دیڤایدد بای زیرۆ ئا دابەش کراوە سەر سفرە نابێ ئێمە بیڵین ئەو حاڵەتە ڕووبە بۆیە ئەڵین ئف ئەمە ئیفە ئیفیش بۆ گرتنی مەرج بەکاریە شتێک کە شتێک ڕوویە حاڵەتێک ڕوویە شتەکان هینترن ینی تهدیترن ئەسە لێرە ئەڵێن چی ئەڵێ نابێ نم میدوو یەکسان بێ بە سفر ئەڵێ نۆت نمی دوو ئاجارێ یەکسان یەکسان بێ بە سفر نۆت کە وتن نۆت یانی یەکسان نەبێ بە سفر کە یەکسان نەبوو بە سفر ئەمیشەمان بۆکە ئەگەر یەکسان بوو بە سفر ئەڵێن ئێلس کە مانایەوەیە ئەگەر ئەمە ڕووی نەیە ئەگەر یەکسان نەبێ بە سفر ژمارەیەکی هەیە بۆیە لە ئێڵسەکە ژمارەکەی کە ئیشەکە بڵین دابش نابێت لەسەر سفردا ئێستا کە ڕەتەکەمان کردووە هەموویمان کردووە ئێستا تەنها شت کە ماوە ئەنجامەکە پیشان باتەوەش ئەنجامەکە پیشانەیاتەوە سەمە سویچ کەیس بە سویچ کەیس شتێکی مەزبوتمان کردووە بەنامەیەکمان کردووە کە هەموو ژمارەکان ژمارەکان گۆ کاتۆ دابەشێکە کە ڕەتیەکان ناقسیشێکە ژمارە یەکەم داخڵەکەین با بڵین چوار ژماری دووەمیش شش ئێستا یەکێک لەمانە هەڵەبژێرین کە با با کەڕەتی بین شش کەڕە چوار داتە بیست و چوار ئەگەر جارێکی ڕەنی گەمەوە بزانام دابەشەکە بکەم بۆی بزانم چوار سفر جاڵین دابش دابش نابێت بەسەر سفردا بۆیە ئەوتبووتەکەشمان چوارە بۆچی چوارە ئەوتوتەکەمان عفو لێرە ئەمەم لا نەبردو ئەوەی خەلەلەکەم زڵین تی ئەنجا بێ ئەنجامان هەر هەبێ بەڵام نرخی ناینە ئێستا ئەگەر ئەم شتە ڕوونەیە ئەنجام نرخی نابێ بۆیە ئەنجامیشکین بە سفر ئێستا تەواوە هەموو شتێکمان ماز بووتە و بەرنمەکەمان تقریبان حاسیبەیەکی بچووکە و سۆرە هەمان شتەکەینەوە بەڵام بەیف هەمان نیشە و هەم زۆر ئاسانیشە هەمان شێوە ئەڵین ئف شەنی فێکمانە بێ سامە عادەتەن خۆی ئف بۆ مەرجی کەمترە بۆ دوو مەرجیان سێ مەرجە زیاترین شتی سێ مەرجە تر لە سێ زیاتر بوو ئەبێ سویچ بەکاربێنی عادەتەن پرۆگرامەر وعاکە ئیف دوو نوعیشی هەیە نوعی یەکەمیان هەر ئیفی عتیادیە کە واکرێ نوعی دووەمیان بە ستیتمنت دەکرێت یعنی لە شوێنی خۆیان یەکسەر ئیفێکە بۆ خۆی با ئەمە شارەتەکەی بێ ئەوە یەکەم با بکەین جارێ ئەڵێ ئف جارێ ئەم بەرنمەیە دروستەکەینەوەی سەرەوە ئف دوو دوو مەرجیانەکەم بۆی زۆر زۆر کات لێۆژ نەبم ئەڵێین ئەگەر چۆیسەکەمان چۆیسەکەمان دۆت ئیکۆڵس یعنی یەکسان بێ بە چی بە زاید ئەگەر یەکسان بوو بە زاید ئەوە ئەنجام یەکسانە بە نەمی یەک

ئەم جارە ئیکوڵیکی ناقص بە ئەم دواناکەین ئەگەری جوان نەبوو ئەگەر هیچ لەو دوانەش نەبوو با پێمان بڵێ پێزویتی چێک لە

ئەوەی گەشمان کردووە لە خوارەوە بڵین کە هەرمون تەوا بوو هیچی ئەنجام یەکسانە تانە بە ئەنجام من بۆی لێرە زایدیەکەم بۆی لەگەڵ سترنگەکە کۆبێتەوە وە سترنگی کە کۆیەکەی تۆ لەگەڵ هەرچیەکە ئەتیقاتە تەنیشتیەوە یانی ئەم نووسینە هاتێتە تەنیشتیەوە وەکو ئەمە وەکو ئەوە ناوەکەی کێمان کە لە لە ستیتمن تا بەکاریە ئەو ناوائیفە لەیفی سێمیانە یەکەم جار مەرجەکان نووسی ئەڵێم بۆ نمونە ئەڵی نامی یەک یەکسان یەکسانە بە یەک ئەجا شانەی پرسیاردانی دوو ئەنجامەکە و بە کۆڵۆن جیاکەیتەوە مەسەلەن ئێمامانەوێت کە ڕاست دەرچوو با بڵێ یەک ئەگەر غەڵەت دەرچوو با بڵێت غەڵەتە غەڵەتە ئێستا ڕەنیەکەین سابێ یەکەم جارەمە یەکەم جار با تاقیکەینەوە بیکەین بە یەک مێژ یەک ئەڵین کە ڕەت ئەوتود یەکسانە بە یەک ئەنجامیش یەک ئەوەتا یەک کە ڕەت یەکەکەی کە ڕەت کردو بۆ ئەنجامەکەشمان یەکە ئەوتوتەکەی لێرەشە یەکە هەردووشی تا لێرەشە هەڵنە هەڵی نەبژاردو ئیتر هیوادارم تێگەیشتبن سپاس بۆ گوێگرتنتان